It-tieni parti ta' Tal-ħrafa ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan. L-għada filgħodu, bin il-furnar wasal għand is-sultan. In-nies tal-palazz bdew jiddieħku bih meta rawh raħli b'ilbies fqajjar. Imma s-sultan laqgħu kif kien laqa' lil dawk kollha li ġew qablu u stiednu għall-pranzu. Wara l-ikel, is-sultan sejjaħ lill-prinċipessa u talab liż-żagħżugħ jgħidilha l-ewwel ħaġa moħġaġa li kellu. Mietet nemsa u tlieta magħha, qalilha bin il-furnar. Għandek żmien sa għada, qal is-sultan lil bintu, u kulħadd telaq lejn kamartu. Imma bil-lejl, il-prinċipessa libset talsira sewda u marret tħabbat fuq il-bieb ta' bin il-furnar. Bdiet tgħidlu li l-prinċipessa qatgħet qalbha mill-ħaġa muħġaġa. Hi tfaħħru u titfissidlu u talbitu biex jgħidilha x'kienet it-tifsira. Imma ż-żagħżugħ ma damx ma nduna li dik kienet il-prinċipessa. Ngħidilek, mela le? qalilha, imma l-ewwel trid tagħtini dak iċ-ċurkett li għandek f'sebgħek. Il-prinċipessa tagħtu ċ-ċurkett u ż-żagħżugħ qalilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa. L-għada s-sultan reġa' stieden liż-żagħżugħ għall-pranzu, u meta kulħadd kiel u xorob, tfaċċat il-prinċipessa. Is-sultan staqsieha jekk kinitx sabet tarf tal-ħaġa moħġaġa, U din qaltlu dak kollu li fil-lejl ta' qabel kienet saret taf mingħand iż-żagħżugħ. Il-mistednin kollha bdew iċaħċbu u jfaħħru l-għerf ta' bla qies ta' bint is-sultan. Ngħaddu issa għat-tieni ħaġa moħġaġa, qal is-sultan, u bin il-furnar dar fuq il-prinċipessa u qalilha, il-mejjet imexxi lill-ħaj. U mill-ġdid il-prinċipessa kellha żmien sal-għada biex tara ssolvix it-tieni ħaġa moħġaġa. L-istess kif għamlet fil-lejl ta' qabel, il-prinċipessa reġgħet libset talsira sewda u marret titħabbeb ma' bin il-furnar biex dan jgħidilha t-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Kollox sew, ngħidilek, weġibha ż-żagħżugħ. Imma l-ewwel trid tagħtini dik l-arma li għandek meħjuta ma' għonq il-libsa. Din kienet l-arma tal-familja rjali rrakkmata fuq l-għonq tal-libsa. Għall-ewwel il-prinċipessa ma riditx taf, imma meta rat li ż-żagħżugħ ma kienx se jgħidilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa, allura ddeċidiet li taċċetta. Ġabet imqass u ż-żagħżugħ qasqisilha l-arma minn mal-għonq. Imbagħad qalilha t-tifsira tal-ħaġa moħġaġa u l-għada, wara l-pranzu, il-prinċipessa reġgħet qalgħet applawżi kbar meta tat it-tifsira tat-tieni ħaġa moħġaġa. Kulħadd reġa' skanta bl-għerf bla tarf ta' bint is-sultan. Issa kien wasal il-waqt tal-aħħar ħaġa moħġaġa. Mela, isma' din, qal iż-żagħżugħ lill-prinċipessa. Xrobt l-ilma mdendel ma jmiss ma mkien u kilt il-laħam mixwi fuq kliem in-nies. Meta daħal il-lejl, bint is-sultan libset mill-ġdid tagħlsira u marret tfittex liż-żagħżugħ. Reġgħet bdiet tgħidlu li l-prinċipessa kienet qatgħet qalbha għal kollox u bdiet titkarrablu biex jgħidilha t-tifsira tat-tielet ħaġa moħġaġa. Imma did-darba ż-żagħżugħ ma riedx jaf. Il-prinċipessa baqgħet tiffittah u tiffittah u sa fl-aħħar qaltlu, Xi tridni nagħtik biex tgħidli t-tifsira? Min il-furnar kien pront weġibha, Dak ir-ritratt li għandek imdendel m'għonqok. Dan kien ritratt ta' omm il-prinċipessa li kien imdendel m'għonqha b'katina tad-deheb. Il-prinċipessa qalgħetu u tatulu u ż-żagħżugħ qalilha t-tifsira kollha. L-għada, wara l-pranzu, kulħadd kien qed jistenna bil-ħerqa biex jara kif kienet se tispiċċa dil-biċċa. Kulħadd kien jaf li jekk il-prinċipessa jerġa' jirnexxilha taqta' l-aħħar ħaġa moħġaġa, dak iż-żagħżugħ kien jispiċċa għall-mewt bħall-oħrajn kollha ta' qablu. U hekk ġara, għax f'erba' kelmiet il-prinċipessa spjegat it-tifsira kollha. Is-sultan ordna li dak il-ħin stess jorbtu lil bin il-furnar u joħduh lejn il-forka. Imma qabel ma dawrulu l-ħabel ma' għonqu, iż-żagħżugħ dar fuq is-sultan u qallu, Sire, tagħrfu dan xejn dan iċ-ċurkett? Żgur! wieġbu s-sultan skantat. Iċ-ċurkett ta' binti! Dan kif ġie għandek? U din l-arma rrakkmata taf mnejn ġiet? reġa' staqsa ż-żagħżugħ lis-sultan. Dik hija parti mill-għonq tal-libsa tal-prinċipessa! reġa' s-sultan b'għaġeb iktar minn qabel. U hawn, sire, kompla ż-żagħżugħ, tagħrfu dan ir-ritratt? Is-Sultan beda jħokk rasu. Dak ir-ritratt tal-għażiża marti! Jien stess kont irregalajtu lil binti! Sewwa qed tgħid, sire, wieġbu ż-żagħżugħ. Dawk tagħthom li bintek stess biex jien ngħidilha t-tifsira ta' tliet ħwejjeġ moħġaġa. U qallu bil-biċċa kollha. Meta s-sultan sema' dan, sejjaħ lil bintu quddiemu. Ġegħelha ġġib il-libsa fejn kellha l-għonq bl-arma rjali rrakkmata u ż-żagħżugħ qabbel l-arma mqassqsa mal-fetqa tal-għonq. Kif il-folla kienet għadha miġbura, is-sultan ordna lil bintu tiżżewweġ lil dak iż-żagħżugħ. U hekk, dik il-prinċipessa mkabbra li kienet ċaħdet it-talba ta' min jaf kemm prinċpijiet, kellha tiżżewweġ lil bin il-furnar. U hemm tispiċċa l-istorja tagħna.